Berarti susunya halus. Oke, halo kekawananku berataan dimanapun buan pian berada Selamat datang di Kahfi Official Yes kawan, nah jadi kita betamuan pulang Tapi kita di channel yang ini nah Heeh, channel yang lawas bener dah kada kupakai Amun ibaratannya barang ini kawan, eh bedebu deh inya, asli kam Tapi kawan sebelumnya nih Iih, kupadahakan lawan bubuhan ikam. Nah, aku paham banar pang. Bubuhan ikam tu kan kaya internet tuh. Mudi kaya jadi kebutuhan primermu tuh. Hmm. Lain lagi sekunder dah. Primer itu. Nah, jadi uh, kalau misalnya ikam kehabisan kuota dan ikam pasti itu kayak bom. Ah, kayak apa nih habis kuota aku, nah, aku kada kau melihat eh, video reaction terbaru dari KP official. Aku kada kau melihat

Jadi kena inya tinggal ngirim screenshotan voucher yang ikam nukar itu, nah imbah tu ikam transfer duit tu dinya. Hmm, atau ikam pakai aplikasi digital, nah simple kalu lih. Ikam di rumah haja badiam, kada usah nang kujuk-kujuk kada karuan tampuh. Jadi pasukan Troy ni sikat dah, hih kada usah balambat-lambat lagi ikam. Hmm. Jangan nang troy aja kawan nih gebul, amun internet kadada sama ai bohong jua. Tambah lagi.
Oke kita kembali ke konten kita, jadi di sini kita akan ya seperti biasa mereaction video-video yang pastinya itu dari bubuhanmu. Ya kalau leh aku tuh mengambil video nih kawannya dari tiga grup yang sudah kulah tuh. Ada Dangsanak Kahpi Official, ada Kahpi Official, ada uh, grup Meme.

Kita barukuan ha dua kawan ai nah amun nang pacang kalimantan bungas napa ja tadi.
Banyak yang manurti tu kawan lih. Sama sampai ku lihat ada Tommy kaganangan, Iviku, kan. Ancah naga. Hah.

Beingat ingat kaya ai. Apa ja? Oh, mak lih bejugit tiktok. Berarti kayak ini kawan lih prosesnya baulah video tiktok tuh. Kasihan tangan kawan niat mengikuti.

Heeh. Eh tapi bubuhan ikam tahu lah ada artinya paha urang tuh? Nih kalo ada yang tahu lah komen nah. Aku penasaran jua. Kenalan budak kandung nah. Mel Dasari le, Ziuli lah. Oh iya iya.
Jadi kawan ah ini Jioli. Nah, satu grup lawan aku di uh, komunitas youtuber Banua. Kayak itulah pokoknya. Salam lah gasan Jioli lah. Heeh.

Mabanguni urang saur nang kaya handak mambui bakalahi eh. Kalimantan ni ngalih gam. Humm. Muha kada buas, chat kada dibalas. Aduhai lih. Aku tu sabanarnya kawan lah.

Hmm. Oke lah Joker tu. Inya kan main film kalau dibayar. Ikam nang apa nang bepatah krak bulu kaya itu kawin kini nah. Heh.
Tambah lagi. Kian wayahini tujuban lalu pang baagak ka hulu ka hilir mambawa jambul malarak. Duduk pang di warung bapadah baduit banyak. Kaya ka di tas koran kini hibak pang mangasak. Duduk di sapida ujarnya mahadang gandak. Gandak pang kadada timbul hatinya rusak. Dibari satang hagan mahaliung lubak. Dibari salibur hagan mahaliung licak. Dibari rantai supaya nyaman maninjak. Bulik pang ka rumah talanjah puhun tiliwadak sampai di palataran kuitan di sipak sipak apabila inyang mati jadi hantu jadi badak. Mantap mantap mantap salam lah gasan pian nah om, nih kan om om kan.

Aku habis akal dah kawan babuhan tiktok ni lih. Bangit kawan. Nih kan kisahnya nih ambles ja mobilnya kan.

Tapi aku lawan buhan tiktok ni lah uh, meskipun keren selagi itu maulah ikam bahagia kawan nah ya itu bagus aja pang hiih untuk batinmu tapi untuk kami ini nang manuntun tu nah sahur sahur nah nah banguni kami sahur pang nah nah nah nah,
nah.

Ah nyaman nyaman ja mudil. Ini mantan ni ngalih gam humm muha kada bungas chat kada di balas. Kotor tu nah jugitnya nah oh ya ini. Oh kaya ini wara ya nah

Iih, challenge di Instagram lah model kaya apa yu, nang kaya ini nah jah. Bagi bebinian kan. Bila sikutnya ni sampai ja, berarti susunya halus. Bila nya kada sampai, berarti susunya ganal. Bagus aja pang jua, iih. Nih kada kan kami para laki-laki terhibur dengan video-videonya, iih.